Yaqıptıń xatı, birinshi bap. Men, Qudaydıń hám Iyemiz Iysa Masixtıń qulı Yaqıptan, jer júzine tarqalıp ketken Qudaydıń xalqına sálem. Hey, tuwısqanlarım, túrli sınawlarǵa ushıraǵanıńızda, onı úlken quwanısh penen qabıl etińler. Sebebi isenimińizdiń sınalıwınan sabırlıq payda bolatuǵının bilesizler. Hesh bir kemshiliksiz, jetilisken hám minsiz adamlar bolıwıńız ushın tolıq sabırlıq etińler. Eger arańızdaǵı birińizdiń danalıǵı kem bolsa, hámmege saqıylıq penen, ayıplamay beretgun Qudaydan sorasın. Quday oǵan beredi. Biraq hesh gúmanlanbastan isenim menen sorasın. Óytkeni gúmanlanǵan adam samal menen shayqatılıp tınıshsızlanǵan teńiz tolqınına uqsaydı. Óziniń pútkil jollarında turaqsız bolǵan bunday eki oylı adam iyemizden bir nárse alaman dep oylamasın. Tómen jasaytuǵın tuwısqan Qudaydıń ózine bergen mártebesi menen maqtansın, al bay tuwısqan óz pásligi menen maqtansın. Sebebi bay adam daladaǵı gúl sıyaqlı solıp qaladı. Quyash shıǵıp, jazirama ıssısı menen shópti quratıp taslaydı. Onıń gúli tógilip, kórkiniń gózzallıǵı joǵaladı. Bay adam da usılay óz isleri menen solıp joq boladı. Sınawǵa shıdaǵan adam baxıtlı, óytkeni ol sınawdan ótkennen soń, Qudaydıń ózin súyetuǵınlarǵa wáde etken ómir tájin aladı. Azǵırılıwǵa túskende hesh kim, Men Quday tárepinen azǵırılıp atırman demesin. Sebebi Quday jamanlıq penen azǵırıla almaydı hám Onıń Ózi de hesh kimdi azǵırmaydı. Biraq hár kim óziniń jaman qálewlerine berilip, Aldanıp azǵırladı. Keyin sol qálew hámledar bolıp, gúnanı tuwadı. Al gúna jetisip, ólimdi tuwadı. Háy, súyikli tuwısqanlarım, aldanbańlar! Hár qanday jaqsı hám minsiz sıy joqarıdan, nurlar Ákesi bolǵan Qudaydan keledi. Onda hesh qanday ózgeris, yamasa ózgeriwshi kóleńke joq. Onıń jaratqanlarınıń arasında birinshi miyweleri bolıwımız ushın, Ol Óz qálewi boyınsha bizlerdi haqıyqat sózi menen ómirge eristirdi. Súyikli tuwısqanlarım, mınanı este saqlańlar, Hár bir adam esitiwde shaqqan, sóylewde aqırın, ǵázepleniwde de aqırın bolsın. Óytkeni adamnıń ǵázebi Qudaydıń talap etken haqlıǵın iske asıra almaydı. Sonlıqtan, hár qanday ıplaslıqtı hám hámme jerde jaylap ketken jamanlıqtı taslap, ózlerińizde egilgen, janlarıńızdı qutqara alatuǵın Qudaydıń sózin kishpeylik penen qabıl etińler. Sózdi tek tıńlawshılar bolıp, óz-ózińizdi aldamańlar, onı orınlawshılar bolıńlar. Eger kimde-kim sózdi tıńlap, onı orınlamasa, ol óz tábiyǵıy kelbetin aynada kórgen adamǵa uqsaydı. Sebebi ol ózin kórip bolıp, ketip qaladı hám qanday ekenin dárhal umıtadı. Biraq azatlıq beriwshi mintsiz nızamǵa anıqlap qaraytuǵın hám ol boyınsha jasaytuǵın adam umıtshaq tıńlawshı bolmay, Onı is júzinde qollanadı. Bunday adam óz isleri menen baxıtlı boladı. Ózin dinshil dep esaplap, tilin tıymaǵan adam ózin-ózi aldaǵan boladı. Onıń dinshilligi bos. Ákemiz Qudaydıń aldında pák hám qátesiz dinshillik bul, jetim-jesirlerge qıyın kúnlerinde járdem etip, ózin dúnyanıń nápákliklerinen saqlaw. Yaqıptıń xatı, ekinshi bap. Hey, tuwısqanlarım, Ullı Iyemiz Iysa Masixqa isenimi bar sizler adamlardı alalamańlar. Eger sizlerdiń jıynalısıńızǵa altın júzikli, sánli kiyimler kiygen bir adam menen jupını kiyim kiygen bir jarlı adam kelse, Sizler sánli kiyim kiygen adamǵa húrmet kórsetip. Siz bul jerge, jaqsı jerge otırıń, al jarlı adamǵa bolsa, Sen ana jerde tur, yamasa ayaq betinde otır deseńler, arańızda alalıq jasap, jaman niyetli húkim shıǵarıwshılar bolıp qalmaysızlar ma? Qulaq salıńlar, súyikli tuwısqanlarım! Quday bul dúnyada jarlı bolǵanlardı isenimde bay bolıwı hám Ózin súygenlerge wáde etken Patshalıǵınıń miyrasxorları bolıwı ushın tańlamadı ma? Biraq sizler jarlını biyabıray qıldıńız-ǵo! Sizlerge zulımlıq jasap atırǵan baylar emes pe? Sizlerdi húkimxanalarǵa súyrep aparatuǵın da baylar emes pe? Sizlerge berilgen qádirli attı mazaq qılıwshılar da olar emes pe? Muxaddes Jazıwdaǵı.
Ózińdi súygeniń sıyaqlı, janıńdaǵı adamdı da súy. Degen bastı nızamdı haqıyqattan orınlasańlar, jaqsı qılasızlar. Biraq adamlardı alalasańlar, gúna islep atırǵan bolasızlar hám Muxaddes nızam aldında jınayatshı sıpatında jazalanasızlar. Óytkeni kimde-kim Muxaddes Nızamdı tolıǵı menen orınlap, tek bir nársede ayıplı bolsa, ol pútkil Muxaddes Nızamǵa qarsı gúnakar boladı. Sebebi. Neke hadallıǵın buzba. Degen Quday. Adam óltirme. De degen. Eger sen neke hadallıǵın buzbasań da. Biraq adam óltirseń, muxaddes nızamǵa qarsı jınayatshı bolasań. Azatlıq beriwshi nızam boyınsha húkim etiletuǵınlar sıyaqlı sóyleńler hám is tutıńlar. Óytkeni húkim rehimsiz adamǵa rehimsiz, al rehim húkimnen ústin. Tuwısqanlarım, eger kimde-kim isenimi barlıǵın aytıp, jaqsı isler qılmasa, ne paydası bar? Bunday isenim onı qutqara ala ma? Bir er yamasa hayal tuwısqanımız jalańash qalıp, kúndelik azıǵına zar bolsa, arańızdaǵı birińiz olarǵa, Aman-esen barıń, jılınıń hám toyıń dese, biraq denesine kerekli zatlar bermese, bunnan ne payda? Sol sıyaqlı, islersiz isenim de óz-ózinen óli. Biraq birew, Seniń isenimiń bar, meniń islerim bar. Maǵan islersiz isenimińdi kórset, al Men saǵan isenimimdi islerim arqalı kórseteyin, deydi. Sen Qudaydıń jalǵız ekenine iseneseń be? Jaqsı qılasań. Jinler de buǵan isenip, qaltırasadı. Hey, aqılsız adam! Islersiz isenimińniń paydasız ekenin biliwdi qáleyseń be? Babamız Ibrayım ulı Isaqtı qurbanlıq shalınatuǵın ornına baǵıshlap, Isleri menen aqlanbadı ma? Kórip turǵanıńday, isenimi Onıń isleri menen háreket etti. Isenimi isleri menen kamal taptı. Solay etip. Ibrayım Qudayǵa isendi hám sol sebepli aqlandı.
Dep jazılǵan Muxaddes Jazıw orınlanıp, ol Qudaydıń dostı dep ataldı. Kórip tursızlar, adam tek isenimi menen emes, isleri menen aqlanadı. Sol sıyaqlı, jansızlardı qabıl etip, olardı basqa joldan jibergen buzıq hayal Raxab ta óz isleri menen aqlanbadı ma? Ruwxsız dene óli bolǵanı sıyaqlı, islersiz isenim de óli. Yaqıptıń xatı, úshinshi bap. Hey, tuwısqanlarım, kóplerińiz muǵallim bola bermeńler. Sebebi bizlerdiń muǵallimlerdiń awırıraq húkim alatuǵınımızdı bilesizler. Hámmemiz kóp qáte isleymiz. Eger kimde-kim sóylegende qáte qılmasa, ol pútkil denesin boysındıra alatuǵın minsiz adam bolǵanı. Bizlerge boysınıwı ushın atlardıń awızlarına suwlıq salıp, olardıń pútkil denesin basqara alamız. Kemeler de sonshelli úlken bolıp, kúshli samallar menen júrse de, kemeshiniń qálegen jerine júdá kishkene rúl menen burıladı. Sol sıyaqlı, til de deneniń kishkene bir múshesi bolsa da, kóp maqtanadı. Kishkene bir ushqın sonshelli úlken toǵaydı jandırıp jibere aladı. Til, bul ot, denemizdiń músheleri arasında bir jamanlıq dúnyası. Ol pútkil denemizdi ıplaslaydı hám ómirimizdi jandıradı. Onıń ózi de dozaq otında janadı. Hár túrli haywanlar, quslar, jer bawırlawshılar hám teńiz janıwarları adam tárepinen qolǵa úyretilgen hám qolǵa úyretilmekte. Biraq tildi hesh bir adam boysındıra almaydı. Ol toqtatıp bolmaytuǵın jamanlıq bolıp, óltiriwshi záhárge tolı. Tilimiz benen Iyemizdi, Ákemizdi alǵıslaymız. Sol tilimiz benen Qudayǵa uqsatıp jaratılǵan adamlardı ǵarǵaymız da, bir awızdan hám maqtaw, hám ǵarǵıs shıǵadı. Tuwısqanlarım, bunday bolmawı kerek! Bir bulaqtan hám dushshı, hám ashshı suw shıǵa ma? Tuwısqanlarım, ánjir aǵashı záytún yamasa júzim aǵashı ánjir bere ala ma? Ashshı bulaq ta dusshı suw bere almaydı. Arańızda dana hám túsimpaz adam kim? Bunday adam óz danalıǵın jaqsı júris-turısı arqalı kórsetip, kishipeylik penen jaqsı isler islewi tiyis. Biraq, eger júregińizde ashshı kúnshillik hám menmenlik bar bolsa, onda maqtanbańlar. Haqıyqatqa qarsı jalǵan sóylemeńler. Bunday danalıq joqarıdan túspegen, bunday danalıq dúnyadan, adam tábiyatınan, shaytannan. Óytkeni qay jerde kúnshillik hám menmenlik bar bolsa, sol jerde tártipsizlik hám hár túrli jamanlıq boladı. Biraq, joqarıdan túsken danalıq birinshiden pák, sońınan tatıw, múláyim, boysınıwshı, miyrim-shápáátke hám jaqsı jemislerge tolı. Ol ádalatsız hám eki júzli emes. Tınıshlıq penen tuqım sewip, tınıshlıq ornatıwshılar haqlıq jemisin jıynap aladı. Yaqıptıń xatı, tórtinshi bap. Arańızdaǵı urıs hám jánjeller qayaqtan kelip shıǵadı? Denelerińizdiń múshelerinde urısıp atırǵan qálewlerińizden emes pe? Bir nárseni qáleysizler, biraq erise almaysızlar. Sonlıqtan adam óltiresizler. Kúnshilik etesizler, biraq qálegenińizge erise almaǵanlıqtan, jánjellesip urısasızlar. Sizler Qudaydan soramaǵanıńız ushın, almay atırsızlar. Sorasańız da almay atırsızlar. Sebebi jaman niyet penen, óz nápsińizge paydalanıw ushın sorap atırsızlar. Háy, opasızlar! Dúnya menen dos bolıwdıń Qudayǵa dushpanlıq ekenin bilmeysizler me? Dúnyanıń dostı bolıwdı qálegen adam ózin Qudayǵa dushpan qıladı. Muxaddes Jazıwda. Qudaydıń bizlerge salǵan Muxaddes Ruwxı bizlerdiń Qudayǵa sadıq bolıwımızdı qattı qáleydi. Dep bosqa aytılǵan dep oylaysızlar ma? Degen menen, Qudaydıń bizlerge beretuǵın miyrimi jáne de ullıraq. Sonlıqtan Muxaddes Jazıwda. Quday menmenlerge qarsı turadı. Biraq kishipeyillilerge Óz miyrimin beredi. Delingen.
Solay etip, Qudayǵa boysınıńlar, Shaytanǵa qarsı turıńlar, sonda ol sizlerden qashıp ketedi. Qudayǵa jaqınlasıńlar, sonda Ol da sizlerge jaqınlasadı. Háy, gúnakarlar, qollarıńızdı gúnadan tazalańlar! Háy, eki oylılar, júreklerińizdi pákleńler! Qayǵırıńlar, aza tutıp jılańlar. Kúlkińiz azaǵa, quwanıshıńız qayǵıǵa aylansın. Iyemizdiń aldında ózlerińizdi pás tutıńlar, Ol sizlerdi mártebeli qıladı. Tuwısqanlarım, bir-birińizdi jamanlamańlar. Óz tuwısqanın jamanlaytuǵın yamasa húkim etetuǵın adam Muxaddes Nızamǵa qarsı sóylep, Onı húkim etken boladı. Eger sen Muxaddes Nızamdı húkim etseń, onda Muxaddes Nızamdı orınlawshı emes, al onı húkim etiwshi bolasań. Nızam shıǵarıwshı hám húkim etiwshi jalǵız Quday. Tek ǵana Ol qutqarıwǵa hám nábıt qılıwǵa qúdiretli. Al tuwısqanıńdı húkim etetuǵınday sen kim bolıpsań? Endi, búgin yamasa erteń páleń qalaǵa ketemiz. Ol jerde bir jıl qalıp, sawda-satıq islep, payda kóremiz, deytuǵınlar, tıńlańlar! Sizler erteń ne bolatuǵının bilmeysizler-ǵo! Ómirińizdiń ózi ne? Ol az waqıt kórinip, keyin joq bolatuǵın puw. Onıń ornına, eger Iyemiz qálese, jasaymız, hám mınanı ya ananı isleymiz, dep aytıwıńız tiyis. Biraq sizler menmensip maqtanasızlar. Hár qanday maqtanshaqlıq, jawızlıq. Solay etip, kimde-kim jaqsılıq islewdi bilse de, onı islemese, gúna qılǵan boladı. Yaqıptıń xatı, besinshi bap. Tıńlańlar endi, háy, baylar! Basıńızǵa túsetuǵın baxıtsızlıqlar sebepli ókirip jılańlar. Baylıǵıńız shirip, kiyimlerińizdi kúye jegen, altın hám gúmislerińizdi tat basqan, olardıń tatı sizlerge qarsı gúwalıq berip, Deneńizdi ot sıyaqlı jeydi. Sizler bul aqırǵı kúnlerde de baylıq ústine baylıq jıynadıńlar. Sizler eginlerińizdi orǵan jumısshılardıń is haqısın jep qoydıńlar. Mine, sol oraqshılardıń dadı Qúdiretli Iyemizdiń qulaǵına jetti. Sizler jer júzinde molshılıqta jasap, qáyip-sapa shektińler. Bawızlanatuǵın kúnde ózlerińizdi semirttińler. Sizler ózlerińizge qarsı turmaǵan haq adamlardı húkim etip óltirdińler. Solay etip, tuwısqanlarım, Iyemiz kelgenshe sabırlı bolıńlar. Áne, diyqan sabırlıq etip, birinshi hám sońǵı jawınlar jawǵansha, jerdiń qımbatlı zúrátin kútip atır. Sizler de sabırlı bolıp, Bekkem turıńlar, óytkeni Iyemizdiń keletuǵın waqtı jaqın. Tuwısqanlar, húkim etilmewińiz ushın bir-birińizge qarsı narazılıq bildirmeńler. Mine, húkim etiwshi Iyemiz qapı aldında tur. Hey, tuwısqanlar, Qudaydıń atınan sóylegen payǵambarlardıń qıyınshılıqlarda sabırlıq etkeninen órnek alıńlar. Sabırlıq etkenlerdi bizler baxıtlı dep esaplaymız. Sizler Ayubtıń sabırlıǵı haqqında esittińler. Sońında Iyemizdiń ol ushın neler islegenin de bilesizler. Iyemiz júdá miyrim-shápáátli hám rehimli. Hey, tuwısqanlarım, eń baslısı ant ishpeńler. Ya aspan menen, ya jer menen, ya basqa nárse menen ant ishpeńler. Tek awańız awa, yaǵıńız yaq bolsın. Sonda húkim etilmeysizler. Arańızda azap shegip atırǵan bar ma? Ol duwa etsin. Ruwxı kóterińki adam bar ma? Ol Qudayǵa alǵıs-maqtaw qosıǵın aytsın. Arańızda awırıw adam bar ma? Ol iseniwshiler jámáátiniń aqsaqalların shaqırsın. Olar Iyemiz Iysanıń atı menen, Onı may menen sılap, Ol ushın duwa etsin. Isenim menen etilgen duwa Awırıwǵa shıpa beredi hám Iyemiz onı ayaqqa turǵızadı. Eger ol gúna islegen bolsa, gúnası keshiriledi. Solay etip, shıpa tabıwıńız ushın, bir-birińizdiń aldıńızda gúnalarıńızdı moyınlańlar hám bir-birińiz ushın duwa etińler. Haq adamnıń duwası júdá kúshli tásirge iye. Iliyas ta bizler sıyaqlı bir adam edi. Jawın jawmasın dep ol kúshli duwa etkende, jerge úsh jıl, altı ay jawın jawmadı. Ol jáne duwa etti, sonda aspannan jawın jawıp, jer ónim berdi. Háy, tuwısqanlarım! Arańızda bir adam haqıyqat jolınan adassa, birińiz onı haqıyqatqa qaytarsa, bilsin, Bir gúnakardı nadurıs joldan qaytarǵan adam bir jandı ólimnen qutqarǵan hám kóp gúnalardı juwǵan boladı.